Mae Wyn Jones, cyn-ddisgybl o Ysgol y Creuddyn, felly os 'dyn nhw 'di ymuno, um, big up i Ysgol y Creuddyn, um, yn bennaeth dylunio ar hyn o bryd i gwmni Entia, sef cwmni sydd yn gweithio fewn y maes meddygol, a mae o wedi sefydlu lawr yn Llundan. Ond dwi'n mynd i ofyn i Wyn atab cwestiwn Andros o syml i gychwyn. Yym, dylunio cynnyrch, Wyn. Be ydi dylunio cynnyrch, neu sut 'sa chdi'n ddiffinio fo yn eitha syml a chryno? A be ella mae dylunydd yn gwneud yn ei fywyd bob dydd?
Wel, ia, yy ateb syml, yym, Dwi'n meddwl na datrys problemau ar gyfer defnyddwyr o bethau ydy o, yn syml. Um, a mae hynny'n yn eang iawn o ran um, egluro hynny, dwi'n meddwl. Um, ond dwi'n meddwl yn fwy specific lle sy'n ni dweud mae dylunydd cynnyrch yn defnyddio gwahanol agweddau i greu rhywbeth sy'n datrys ar gyfer diffygion profiad y defnyddiwr. Um, a beth sy'n neud hynny o ran agwedda, uh, os mi wna i siamplo fan hyn o ddau speaker Bluetooth um, o gynnau lawr grisiau yn yr office. Uh, agwedda fel ydy'n haws i ddefnyddio, uh, ydy'n fwy ddiogel pan yn ddefnyddio fo, uh, ydy'n fwy cyfforddus i ddefnyddio, uh, trwy feddwl am pethau fatha ergonomics, Uh, ydy o'n gweddill brand i, ddef, i ddenu'r defnyddiwr i'w prynu? Uh, ydy o'n haws i basgynhyrchu i wneud yn rhatach i brynu i'r defnyddiwr? Uh, y sialens mawr ydy ystyried bob un o'r rhain a cael balans ar nhw gyd um, um, erbyn diwedd y prosiect. Um, ac y gwynolog i gyd o hyn ydy meddwl am y defnyddiwr um, neu grŵp o defnyddwyr i trio datrys y problemau nhw. Um, No, dyna mor syml a fedra i ddeud ydi o. Gwych, Wyn, diolch yn fawr. Um, ond dwi hefyd estyn gwahoddiad i chdi achos yn amlwg dim hwn di dy swydd gynta di. Mae'r ma, ma syniad eich o be mae dylunydd yn neud yn gallu newid o pam ti'n astudio fo'n yr ysgol i unwaith ti'n dechrau gweithio. Um, ti hefyd wedi gweithio o flaen llaw mewn be maen nhw'n galw'n consultancy, ac erbyn rŵan ti'n gweithio fel pennaeth dylunio mewn cwmni, ella be maen nhw'n galw'n in-house designer. Yym, be dwi... fedri di jyst egluro ychydig be di'r gwahaniaeth rhwng consultancy yym a gweithio i gwmni fel dylunydd?
Ie, yym, dwi'n i'n meddwl ar hyn, uh, ar y tren i fewn i gwaith bore yma, be ydy'r gwahaniaeth syml? Dwi'n meddwl bod y gwahaniaeth syml ydy bod na mewn cwmni uh, cynhyrchu fel da ni, mae yna rhyw fath o feddwl am dyfodol mwy hir tymor um, ac i greu tîm efo'r gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae dylunio a creu rhyw fath o gynnyrch, um, a fod ni'n creu gwahanol nifer o wahanol cynnyrch um, ar gyfer tyfu'r busnes. Um, ond efo un consultancy neu agency weithio mae pobl yn galw nhw, um, fel arfer mae'n prosiectau bychyn uh, a Bod yr amrywiaeth yn lot mwy, ond pwrpas y consultancy weithiau ydy, o fel arfer, ydy i fynd i fewn, mae cwmni'n dod atyn nhw i gael rhyw fath o syniadau newydd, rhywbeth ffresh, i feddwl am rhywbeth gwahanol, wrach bod Bowles wedi bod yn cynllunio rhywbeth fel y speaker yma ers sbel, ond maen nhw'n mynd i consultancy, maen nhw'n eisiau beth bach gwahanol, so maen nhw'n meddwl am rhyw siap gwahanol neu maen nhw'n ffordd newydd o, o pwyso button yma neu beth bynnag i, i, i, i gweithio'r speaker yma. Felly, dwi'n meddwl, y peth mwyaf dwi'n gweld y gwahaneth ydy bod yna yr, y consulting prosiectau bychin, lot o amrywiaeth, um, weithio ddim mor ddefn, ond bod yna, bod y cwmni at cwmnïau fatha consultancy i gael rhywbeth eitha sydyn, rhywbeth prosiect mis, prosiect dau fus, jyst i gael rhyw fath o, um, uh, yeah, syniadau, conceptio newydd, falle. Um, pa
Wt ti'n meddwl felly de bod dylunwyr yn dod a fatha sgiliau gwahanol di'r cwmni, pam di'r cwmni methu neud hwnna i hunan? Ia? Pam sa chdi angan talu rywun arall, dylunydd, y yr yr person arbennig ma, i ddod i fewn atyn nhw? Ia. Os na sgiliau gwahanol gynnan gynnan ni a chi fel dylunwyr 'lly.
Ond dwi'n meddwl ma' natur dylunydd yn Yn gofyn cwestiynau am sut mae pethau, pam fod hwn fel mae o, felly. So'n braf cael newid hwn. Um, so'n byd byth di gael ei orffan, erioed. no cadeiriau, ceir, maen nhw'n newid o hyd, maen rhywbeth newydd o hyd. So dwi'n meddwl mae'r ma pwrpas o gofyn cwestiynau ar gyfer sut mae rhywbeth yn bedoli, sut mae rhywbeth yn defnyddio, ydy o'n saff, ydy o'n edrych yn addas, gofyn y cwestiynau o hyd. Yna dwi'n meddwl mae yna o hyd, os ydych chi sbiad ar un un problem o hyd, Yym, na, dwi'm yn gweld chi'n datrys y problem mewn rhywbeth gwahanol. Felly mae gael rhywun i fewn i sbio ar rhywbeth hollol, hollol ffresh fel arfer yn dod â syniadau gwahanol. Yym, felly mae'r amrywiaeth yna yn cadw pethau yn reit ffresh, swn i'n dweud. Ydy, ydy hwn yn rhywbeth ti'n meddwl bod o gynnach chdi erioed, ta di o'n rhywbeth ti di ddysgu a mae o'n rhywbeth mae pobl yn gallu dysgu a datblygu? Cos dwi'n meddwl yn eisiau ofyn i chdi a dwi di ofyn i pawb mewn ffordd, sydd disgybl o dda chdi pan oeddech chdi'n ysgol, Wyn Jones? Jones.
um, o'n i'n disgybl hapus i dde, sy'n ei hynny, deud y gwir yn dde. Um, o'n i'n fwynhau ysgol. Yym, o'n i'n rhy keen ar pynciau diflas fel sy'n ni dweud fatha hanes a deiryddiaeth a as cref a pethau fel yna, ynde? O'n i, os gen i pynciau ymarferol, uh, celf, addysg gorfforol, peth, rhywbeth fel yna, ynde? Uh, yn ywedig dylunio technoleg. Felly, oedd gen i diddordeb yn pethau ac o'n i'n hapus os o'n i'n hoffi gwneud y pethau o'n i'n hapus yn gwneud. Um, ond o ran dysgu fath o feddwl, um, Diddorol iawn. Dwi'n meddwl mae ma yna bosib, o, o ran edrych ar gwaith ymchwil, dwi'n meddwl di peth mwyaf pwysig o ran datblygu yr meddyliau yna. Felly, sbiad ar gwahanol... Dwi'n gwybod bod ni'n hogyn um, hogyn ifanc yn mynd i Curry's a Comet efo mam a thad yn sbiad ar gwahanol um, oedd gen ti tagellau go wahanol neu peiriant golchi neu bob math o bethau. Oedd gen i hyd diddordeb mewn pant, pant gwahanol fathau oedden nhw a, a sut oedd defnyddio a pwysau botymau a falle. A wedyn, mae ma gofyn cwestiynau wedyn, pam pethau fel yna, mae'r ma, ma modd wedyn o gofyn cwestiwn yn... Dwi'n gweld y byd, mae'n swnio'n ddigalon iawn, ond dwi'n gweld y byd weithiau, fatha, fel mae Saeson yn dweud, glass half empty yn de, so dwi hyd yn gofyn, Wel, os byse well genna i gwella hwn, ynde, dwi'n, dwi'n, dwi'n, dwi'n fel arfer yn bodoli fe pethau. So dyna di ragwedd fi weithiau, ydy, dwi eisiau gwella hwn o hyd, dwi'n sbio ar cadar, dwi'n sbio ar y car, dwi'n sbio ar speaker, neu beth bynnag, ynde, dwi eisiau, dwi eisiau wella fo, dwi'n cweit yn hapus yma. Dwi'n meddwl mae hwnna'n ddiddorol, achos t'od dwi'n ymwybodol o'r gynulleidfa, so yr gynulleidfa ydi chi bobl ifanc yn fan 'na yn trio meddwl be' 'dach chi'n mynd i neud ella, penderfyniada sy ella'n mynd i effeithio lle ma'ch trwydda yn mynd. A negas dwi'n trio deud yn amal i'n myfyrwyr ni ydi b- b- yn yn sa ni'n sgwrsio amdano fo fatha yn y iaith dylunio ma' nhw'n galw fo'n ail fframio yndi reframing ail fframio'r broblam so ti'n ma'n edrych arno fatha problem ti'n edrych arno fatha cyfla Yym, a ma'ch meddylfryd chi, ma'ch mindset chi yy mor, mor bwysig. So mewn unrhyw sefyllfa, wyt ti'n gweld hwnna fatha cyfle i chi ffindio petha a darganfod gwybodaeth a dysgu rwbath, ta wyt ti'n weld o, O, ma' hwn yn ddiflas, dwi'm yn mynd i gael dim allan o hwn? A ma' ma' hwnna'n anodd. Yy ma'r llais bach 'na yn 'ych pen 'dach chi'n defnyddio i sgwrsio efo'ch hun, dwi'n meddwl, yn hynod, hynod o o bwysig. Ia, a dwi'n gweld bod o'n, ma', A isio trio cadw'r teimlad dynas pan mae yna rhyw fath o gyfle i wneud rhyw fath o brosiect yna i roid yr egni yna i fewn i trio gwella fo cyn gystal fedrwch chi rili. Yym ia, swn i'm yn deud bod hi'n edrych ar y byd mor ddiflas a hynny ynde ond yym ond ma' 'na so byd, so, so byth rhywbeth wedi cael ei orffan, so byd rhywbeth diwedd ar y byd, felly mae yna ma, na, cymaint o opsiynau i wella pethau o hyd. Um, reit, mae yna gwestiwn wedi dod i fewn o dy gyn ysgol wyn, a nawn ni, nawn ni orffan efo hwn, na'i symud i person arall. Um, mae o fach ar y sgrin si, so mae'n ddiwch efo fi am eiliad efo hwn. Um, Be oedd... Mae cwestiwn yn ddiddorol mewn ffordd. Oedd rhaid chdi wneud cyrsiau ychwanegol ar ôl chdi graddio o brifysgol? O, neu oeddech chdi'n gorfod gwneud cyrsiau yn dilyn hynna, ta fatha ar ôl chdi orffen prifysgol, dyna ni, job, mae dysgu chdi wedi gorffen a ti jyst yn gweithio hwn. Ta, be ddigwyddodd wedyn?
Na, dwi'n meddwl mae, mae bob rhyw fath o um, gradd neu rhyw fath o test dysgu mae rhywun yn cael. Oedd rhoi rhyw fath o uh, troed i fewn i drws i fewn i gwmni neu rhyw fath o cyfle. Ond mae gen i agwedd o hyd, dwi eisiau dysgu o hyd. Um, dwi'n, yr un, yr un o'r rhesymau mwyaf sy'n dod i fewn i'r cwmni entia yma ydy dwi'n gweithio bob dydd efo gwyddonwyr, um, peirianwyr, Um, pwy arall dwad? Um, ochr marchnata a gwerthu hefyd. So dwi'n dysgu o hyd, o hyd, o hyd. O'n i'n mynd i cael profiad yma blaen yn y swyddi eraill o gennau, felly mae rhywbeth o, o hyd yn newydd um, i mi, mi cael dysgu a, a gwella'n hyn, mm. bod yn onest efo ti. A i ehangu ar y cwestiwn yna, da ni'n clod lot o disgyblion ni, maen nhw wedi mynd trwy brifysgol, ella bo' chdi'n mynd i fewn i swydd wedyn sydd yn ella chydig bach fwy arbenigol na be' oddach chdi 'di neud cynt, so ella bo' chdi angan yr hyfforddiant ychwanegol 'na a ryw feddalwedd ne' ryw beiriant technegol yym a wedyn m- ma' ma'r cwmni'n buddsoddi yna chdi fel person wedyn a datblygu'r sgilia 'na os a wedyn ti'n rhoid dy wybodaeth yn ôl wedyn i'r cwmni yym a mae o'n Mae o'n ffordd da o ddatblygu dy hun mewn ffordd yndi. Mewn gwmnïoedd gwael sydd ddim yn buddsoddi yn ei staff yndi?
Dyna fo, dyna fo. Ond fyswn i'n wrth fy modd o fod yn 40, 50 ŵan efo yym nes i mond defnyddio'r internet am y tro cynta pan o'n i'n 16 ynde? Felly yy ac oedd yr internet yn sâl am- amser yna ynde? Ond i feddwl rŵan fedra i fyth rywun dysgu rhywbeth fatha uh, Photoshop, ynde, um, SolidWorks, un o'r rhai o'r rhaglenni yma, ynde, wrth sbio yeah. ar YouTube, ynde, a dysgu'ch hun, um, a na bob math o, o ffyrdd o ddysgu wan, um, do ddim rili really ar gael, so mae'r ma ma, gwybodaeth yna sydd ar-lein wan yn... Mae'n anhygoel, ynde, trio cadw go gafel ar pethau, ond um, Ie, yeah, mae ma opsiynau dysgu fan yn ffantastig i bawb. Gret. Wyn, mae'n um, chwarter awr cryno ni wedi dod i ben. Diolch yn fawr iawn i chdi. Ddown ni um, dynnu chdi nôl i fewn ar y diwedd.